Nyakwara. Ah, kwaro.
To ilimo? Alimo koni, to riyo nade? Ariyo maber.
Okay. Eh.
To ma in aina kendi ni kwaru to dani ere? Dani?
Mm. To odhi manyo ne nyikwaye gi alot. Eh. Oduogo odhi ga e tok ka an adhi ga lago ga rombe. Mm. Lakini koka biro. Ah. Uh.
Awambe boma wawe kadhi maber. Boma ber.
Boma ber. Tuo machando ji machando ji ni oteru nade koni? Korona to tek lakini sani to orumo. Mm. Mm, orumo Orumo. kabisa. Agone Nyasaye erokamano kiringo mibiro dala ka. Mano ok gere.
Piny tek. Piny to tek. Oja winjo kaka ilande e nyakalondo-gi, Mm, lakini nalemo ni adi ma nimbe lwane. erokamano.
Lakini kaka ng'ama kwaru, Yes. adwa nalos kodi, Hapana. adwa nalos kodi e yo moro matin. Okay. Mm. Mm. Ng'e ni ndalo dhi piyo. Ndalo to songo kuom. Ndalo songo. Mm.
Sani ng'e ni nyocha ka wan ojende ka. Kumanda die. Sani ne wasero ka nyi gwenge, sani wapong' ma kine anyuol wuonu mirom kama. Mm. Koro ndalo to dhi. Ndalo to songo. Kini ok amor gi gik maneno ka timore madhi mbele. Eh, koro kwani makosa osewuok. Mm -mm. Mm.
Pok itimo makosa. Mm. Iwe ni isetimo makosa. Mm. makosa pok itimo mm. onyalo bedo kosa ne an mhm. samoro adwa wuowu kodi kaka ng'a adwa konyi yani jodongo ber kikawo advice gi eh nengi chama advice na kapod itin ndalo ni podi yes chieng' mane kwane kwara ne onyisa gima kama mm. to ne konyi mana adier. Koro ing'eni sani iki oseniang', nyaka yawuot joko kech mo mane rori mo mane madho njaga tok dala kacha. Sani en gi min ot, kata wuod ng'ane mane owachi noran, wuod joka Ajwang' moro ma mane owachi nouso lowo tieko cha. Sani en gi min ot gi nyithinde ariyo. Koro adwaro ni imany kamoro, imany nyar ng'ato imak bade kech Dala ka biro dong' duk, in ema minu okwani kendo mini ogeni. Mm. Eh.
To kwarwa penji. Eh. To ma in ma ikoni ndalo ni to songa songa, mm. ndalo songa songa. Mm. In to midwa na nyombi ni. Mm. In to itho karang'o mondo waiki mondo in bende koro kisetho koka wanyombo. Ng'eni chieng' mithono koka ambi anyombo. Inyakwar, inyadhi mochaji. Yaani idwa na tho Ah, mondi. kwaru. Idwa na Gigi gin gik ma dhi maber. idwa na tho.
To Eh, chieng' miiki eh. jok mobiro e liel Eh. nyiri mobiro e liel nayuweyo de moro Idwa na tho mondi dongi dawi te. ayier aa Mm.
dani to ok adwar Mm. in ema kisetho Mm. idhi miya chance maber mar yudo jok mobiro e iko Mm. takawa ayudo nyako moro maber e liendi kanyo. Ing'ere nya- ai- Be siko ne asika ji ni in ing'e ni gima itamo ji biro neni Igwe dong' gi dawu nikech joma Kwaru- joluo goga kwaru- ngero kwaru- niya, kwaru- ni dawu en yuori dong'. Kwaru we akoni, Ne, we akoni.
inya- ing'e ni inyalo mi- inyalo miyo alonyni dala kaminegi mapok Ah, ineneno. kwaru mago ne chon.
Inyalo Winji. ne.
Ambe wamiyi advice. U- u nyithindo ujende ma sani ng'enu dwechecho War we amiyi advice. nok idongo kama Wamiyi advice. dala kapok- ka Wa- gima kamano ok timre Wa wamiyi advice kapok dani obiro. D- no nyaka To. iwinja Kisetho, nyaka iwinja chieng' iko.
Wololololo. Abiro nyombe liendi. Wololololo. Weuru siko na sika kijende ni inda kinyombe, inda Ah, ah, kinyombe. hapana. Inda kithoe mondo Hapana. wanyombe liendi. no Eh?
Kendo wajabla ni ang' nane kaka ang' natim Ah, dawa. be, be ang' napenja ni Nyathi gani? nidwa nega. Mm, mm, ok adwa negi. Idwa nega. Kuong' dong. itho, Idwa nega. chieng' dong. mithono, chieng' miyiki, nanyombe liendi. Adwa gumundu dalani gi dawu mondo udong maber.
Ah, mano tinde onge kwan. Ah,